السلام علیکم سامعین میں تو اپنا میزبان عباس سواگ تو سنڈے دے پے وے عباس سواگ تال ثقافتی رنگ دنیا دے وچ کوئی بھی کام کرو کوئی نوکری کرو یا کوئی بھی دھندا کرو اپ مالک بن کے کرو اگر تساں کوئی وی کم کریندے وے اور مالک بن کے نی وے کریندے تساں کدائیں زندگی دے وچ مالک نی وے بن سکدے ہمیشہ ملازم رہسو۔ بڑی پتے دی گالھ ہے کہ تساں کہیں دے ملازم وی ہیوے تاں اوندے کم کوں ایویں کرو کہ جیویں تساں مالک ہیوے۔ ڈو دوست ہن جیڑھے بچپن توں کٹھے پڑھدے رہ گئن۔ انہاں ہکے کالج اچ، ہکے سکول دے وچ تعلیم حاصل کیتی، ہکے یونیورسٹی دی اچ پڑھے۔ اتفاق نال انہاں دی نوکری وی ہکے ادارے دے وچ لگ گئی۔ او ملازمت کریندے رہ گئے۔ ہک ڈیہاڑے چھٹی دے ویلھے او ٹر پئے گھر آلے پاسے۔ ڈو کلو میٹر تے ونج کے انہاں کوں یاد آیا کہ یار سارے تاں کمرے دا پکھے دے چلدے رہ گئے تے لائٹاں وی بلدیاں رہ گئیاں۔ انہاں ڈو دوستاں دے وچوں ہک بندے نے آکھیا کہ یار نہیں واپس ونجنا چاہیدا ہے ساکوں ونج کے لائٹ بجھا آونی چاہیدی ہے اوہ آکھے نہیں یار بس ہن رہ گئی کل آ کے اوہ معاملات کو ڈیکھ گھنسوں اوہ ہک دوست واپس ول گیا اور اوہ ونج کے پکھے تے لائٹاں بند کر کے وت گھر گیا ریٹائرمنٹ تھی گئی انہاں دی ریٹائرمنٹ دے بعد ہک ڈیہاڑے ہک بندہ اخبار دے وچ اشتہار ڈیندے کہ ہک کمپنی دے وچ انٹرویو ہے۔ او بندہ انٹرویو ڈیونڑ واسطے ویندے تاں ونج کے ڈیہدے کہ اگوں ہک بندہ انٹرویو جیہڑا گھندا پیا ہوندے او اوندا اوہو دوست ہوندے جیہڑا بچپن دے وچ کٹھے پڑھدا رہ گئے، کٹھے کھیڈدا رہ گئے، کٹھے کددا رہ گئے، کٹھے ملازمت کیتی ہے، سول سرونٹ رہ گئے ہن۔ اچانک ہی اوں پچھے بھئی توں کیویں؟ اوں آکھیا یار میں ریٹائرمنٹ توں بعد کہیں کمپنی اچ ملازمت کیتی ہے اچانک ہی انہاں نال میڈی تعلق خراب تھی گئن میں تیڈی کمپنی اچ انٹرویو ڈیوݨ آیاں اوں آکھیا یار توں تے میں تے ہکے کلاس دے بندے ہاسے توں اج مالک کیویں بݨ گئیں؟ او آکھیا تیکوں او گالھ یاد ہوسی جڈن ہک پکھا چلدا رہ گیا ہئی تے لائٹ بلدی رہ گئی ہئی تے تیں آکھیا یار سارا کیا اے اساں ملازم ہیں نئیں میں آکھیا میں ویساں کیونکہ میں مالک ہاں اوں بلڈنگ دا جیڑھا ایں سوچ اچ رکھدا اے توں نہ گیا ہوویں میں گیا ہوویں توں اونویں ملازم ودیں میں مالک بن گیاں اگر تساں مالک بننا چاہندے وے تاں دنیا دا کوئی وی کم اے